Чао! Сәлам!
Татар радиосында эшләү теләге белән безгә еш кына егетләр һәм кызлар мөрәҗәгать итә. Алар фикеренчә, радио алып баручысы профессиясе иң җайлы һәм иң җиңел профессия булып санала. Алар фикеренчә, туры эфир ул кабызган микрофонга башыңа килгән теләсә кайсы фикерләрне җиткерү. Алар фикеренчә, радио алып баручысы профессиясен үзләштерер өчен бернинди артык белем дә кирәкми. Һәм алар бик нык ялгышалар.
Сезнең игътибарыгызга радио-диджей булырга теләүчеләр өчен кечкенә генә мастер-курс. Радио алып баручыларга эфирда нәрсә эшләргә ярый һәм нәрсә эшләргә без гомумән киңәш итмәс идек. Беренчедән, һәрбер алып баручы үзенең эфирында үзенә якын, уникаль тавышын яки тембрын табарга тиеш яки булдырырга тиеш. Әлеге тавыш үзенә генә түгел, ә нәкъ менә Радиотыңлаучыларга да комфорт китерергә тиеш.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Казан Мәскәү поезды 3-нче платформадан кузгала.
Эфирдагы чираттагы җырыбыз әле генә төрмәдән кайткан Санёк өчен башкарыла, яңгырый Илшат Валиев. Ике елга. Тагын ике елга. Давай.
Туганнар, алга табан Татар радиосы эфирын дәвам итәбез.

Тавыштан тыш мөһим пунктларның берсе, ул әлбәттә эчтәлек. Эфирда нәрсә сөйләвеңнән синең алдагы карьераң хәл ителә.
Егетләр теге вакытта җибәргәннәр ди кибеткә, чит ярдына. Кибеткә барган идем, Алда шите юк. Дуслар, э, чират, э, чираттагы теге җыр. Салават, салават, салават. Э, башкара. Мәхәббәт турында. Теге, нишлибез, нишлибез? Тыңлыйбыз, әйе, тыңлыйбыз. Әйдә. Әйдә.
Атылладык дуслар, туган көн җыр турында башкаруында сезгә Раяз багышланды. Бүген әбиләр рәхмәт белән бәйрәм.
Әлеге матур теләкләрне тормыш иптәшегез, балаларыгыз, туганнарыгыз, дусларыгыз җиткереп калды. Алда әйтелеп узган сүзләргә без дә чын күңелдән кушылабыз. Туган көнегез котлы булсын.
Радио алып баручысы профессиясенең тагын бер алыштыргысыз өлеше, ул да булса радио тыңлаучылардан килгән шалтыратуларны кабул итү. Радио тыңлаучы нинди генә булуына да карамастан, Һәм нәрсә генә сөйләвенә карамастан, радиодиджей һәрбер шалтыратучыны ахырына кадәр тыңлап бетерергә тиеш.
Алло?
Нә! Нәрсә? Нәрсә җитми? Нәрсә өйрәтәсең, ә? Бутагат! Да!
Алло? А, ыс, ыс, у, и, и, у, у.
Прокуратура.
Алло, исәнмесез, хәерле көн. Татар әзәс тыңлый сезне. Югарыда күрсәтелгәннәргә өстәп, әле радио алып баручы бик игътибарлы да булырга тиеш. Игътибарсызлык күп очракта теләмәгән ситуацияләргә илтә. Шалтыратуыгыз өчен бик зур рәхмәт! Туйдырдың бу апай мине. Әби микрофон сүнмәгән. Туган көнең белән тәбриклибез сиңа, озын гомер, гомерең буена җитәрлек ныклы сәламәтлек, шатлык, сөенечләр, чынга ашарлык ак хыяллар телибез. Шалтыратмагыз, мин эфирда котлау укыйм, давай!